Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu s-Santu, amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesù Kristu, l-imħabba t'Alla, u l-għaqda fl-Ispiritu s-Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Jekk nagħtu l-Għodwa t-Tajba lil ħutna kollha fil-komunità parrokkjali tagħna ta' Taxbiex, għal din l-Ewkaristija f'jum il-Mulej, il-Ħadd, jum il-Mulej. Dan huwa t-tieni Ħadd tal-Għid u llum il-Knisja wkoll tagħmel il-festa tal-Ħniena Divina. Noffru din il-quddiesa wkoll għar-ruħ Albert Mifsud. Ngħidu flimkien, Nisqa' 'l Alla li jista' kollox u lil komputi li jiena ddibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt imnijieti. Ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob illi mgħadd sa Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom Ħuti, biex titolbu għalija il-Mulej Alla tagħna. Iħenn għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena, Mulej ħniena. Glorja lil Alla fil-għoli tas-smewwiet, u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħħruk, inberbhuk, innadurawk, innagħtuk ġieħ, inroddulek ħajr għall-glorja l-kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Iben waħdieni Ġesù Kristu, Mulej Alla ħalef t'Alla min hu l-Missier. Int li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħenn għalina. Int li tneħħi d-dnubiet tad-dinja, ilqa' t-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, ħenn għalina. Għaliex Inti waħdek qaddis, Inti waħdek Mulej. Inti waħdek fil-għoli Ġesù Kristu, mal-Ispirtu s-Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' ħniena bla tarf matul dawn il-festi tal-Għid Inti tħeġġeġ il-fidi tal-poplu qaddis tiegħek. Qawwih ukoll fil-grazzja li tajtu biex kulħadd jifhem bid-demm kollu b'liema ħasil tnaddaf, b'liema spirtu tnissel mill-ġdid u b'liema demm infeda. B'Ibnek, Ġesù Kristu Sidna li hu Alla, u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu s-Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Appostli. Dak iż-żmien id-dixxipli kienu jżommu sħaħ fit-tagħlim tal-appostli u fl-għaqda ta' bejniethom, fil-qsim tal-ħobż u fit-talb. Waqa' mbagħad il-biża' fuq kulħadd, għax ħafna kienu l-mirakli u s-sinjali li kienu jsiru permezz tal-appostli. Dawk kollha li kienu jemmnu kienu ħaġa waħda u kienu jaqsmu kollox bejniethom. Ibigħu ġidhom u kulma kellhom u jaqsmu d-dħul bejn kulħadd, skont il-ħtieġa ta' kull wieħed. U kuljum kienu jmorru fit-tempju flimkien, jaqsmu l-ħobż fi djarhom u jissieħbu fl-ikel bi qlub ferħana u safja. U kienu jfaħħru lil Alla u l-poplu kollu kien iġibhom. U minn jum għall-ieħor il-Mulej kien iżidilhom magħhom lil dawk li jkunu salvi. Il-Kelma tal-Mulej. Għas-Salm Responsorjali ngħidu flimkien, Faħħru lill-Mulej għaliex hu tajjeb, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. Faħħru lill-Mulej għaliex hu tajjeb, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. Ħa jgħidu ulied Israel, Għal dejjem it-tjieba tiegħu. Ħa tgħid dar Għaron, Għal dejjem it-tjieba tiegħu. Ħa jgħidu dawk li jibżgħu mill-Mulej, Għal dejjem it-tjieba tiegħu. Flimkien, faħħru lill-Mulej għaliex hu tajjeb, Għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. Saħħithom kollha imbuttawni biex naqa', imma l-Mulej tani l-għajnuna. Qawwa tiegħi u għana tiegħi il-Mulej. Hu kien għalija s-salvazzjoni tiegħi. Għajjat ta' ferħ u rebħ fl-għerejjex tat-tajbin. Il-leminija tal-Mulej għamlet ħwejjeġ xtaħila flimkien. Faħħru lill-Mulej għaliex hu tajjeb, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. Il-ġebla li warrbu l-bennija saret il-ġebla tax-xewka. Is-saħħa tal-Mulej Sehdan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej, ħa nifirħu u nithennew fih. Flimkien, faħħru lill-Mulej għaliex hu tajjeb, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu. Qari mill-Ewwel Ittra ta' San Pietru Appostlu Ikun imbierek Alla u Missier Sidna Ġesù Kristu, li fil-ħniena kbira tiegħu reġa' wellidna għal tama ħajja bil-qawmien ta' Ġesù Kristu mill-imwiet u għal wirt li la jitħassar, la jittebba u lanqas jinxef. Dan il-wirt hu merfugħ għalikom fis-sema, għax intom tinsabu taħt il-ħarsien tal-qawwa ta' Alla, fil-fidi tagħkom, li twassal għas-salvazzjoni, li lesta biex tidher fl-aħħar taż-żminijiet. Għalhekk, għandkom għax tifirħu, imqar jekk issa, għal ftit żmien ieħor, jeħtiġilkom titnikktu taħt ħafna provi. Bħalma d-deheb li jintemm jgħaddi mill-prova tan-nar, hekk tgħaddi mill-prova l-fidi tagħkom, li tiswa aktar mid-deheb, biex ikun jistħoqqilha tasal għat-tifħir, għall-glorja u għall-ġieħ, meta jidher Ġesù Kristu. Lilu, għalkemm ma rajtuhx, intom tħobbuh. Fih għad li li issa m'intomx taraw, intom temmu. Fih intom tifirħu ferħ glorjuż li ma jistax jitfisser, waqt li tiksbu l-għana tal-fidi tagħkom, li hu s-salvazzjoni tagħkom. Il-Kelma tal-Mulej. Inroddu ħajr nidhar. Sekwezza. Ħa jgħollu l-insara b'tifħirhom, il-vittma tal-Għid. Għax feda l-ħaruf in-nagħaġ tiegħu mill-jasar tal-mewt. Ġesù reġa' ħabbeb il-midneb minn Alla l-Missier. F'taqbida tal-għaġeb mal-ħajja inqerdet il-mewt u qam Sid il-ħajja mill-qabar, isaltan Rebbiegħ. Għidilna, Marija, ħabrilna, fit-triq lil min rajt? Jien rajt qabar Kristu rirxoxta fis-sebħ tal-qawmien. Rajt l-anġlu li ġew jagħtu xhieda, il-faxxa, il-liżar. Irxoxta mill-mewt Kristu Sidi li fih ittamajt. Maru b'Galilija qabilkom, hemmhekk se taraw. O, nemmnu li llum Kristu rxoxta tassew mill-imwiet. Int mela Sultan, ħenn għalina, O Kristu rebbieħ. Ammen. Alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja.

Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwann. Dakinhar fil-għaxija fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżża' mill-Lhud bil-bibien magħluqa, ġie Ġesù f'nofshom u qalilhom, Is-sliem għalikom. Kif qalek, urihom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-Mulej. Imbagħad Ġesù tenna jgħidilhom, Is-sliem għalikom. Kif il-Missier bagħat lili, hekk jien nibgħat lilkom. U kif qalek, nefaħ fuqhom u qalilhom, Ħudu l-Ispirtu s-Santu, dawk li taħfrulhom dnubiethom ikunu maħfura u dawk li żżommuhomlhom ikunu miżmuma. Tumas, wieħed mit-tnax jgħidulu Tewmi ma kienx magħhom meta ġie Ġesù. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu, Rajna lill-Mulej. Iżda hu qalilhom, Jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħedx sebgħi fuq il-marka tal-imsiemer u idi fuq ġenbu, jien ma nemminx. Tmint ijiem wara, id-dixxipli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesù daħal qatt f'nafshom u qalilhom, Is-sliem għalikom. Imbagħad qal lil Tumas, Ġib sebgħek 'l hawn u ara idejja, u ressaq idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. Wieġeb Tumas u qallu, Mulej tiegħi u Alla tiegħi! Qallu Ġesù, Emmint għax rajtni. Henjin dawk li ma rawx u emmnu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesù għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li mhumiex imniżżla f'dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temmnu li Ġesù hu l-Messija l-Iben ta' Alla u biex bit-twemmin tagħkom ikollkom il-ħajja f'ismu. Il-Kelma tal-Mulej. B'kull tieni Ħadd tal-Għid, il-Knisja dejjem tagħtina dan il-Vanġelu ta' San Ġwann. Il-laqgħa ta' Ġesù mad-dixxipli tiegħu u l-laqgħa ta' Ġesù ma' Tumas. U f'dan il-Vanġelu naraw lilna. Il għaliex aħna bħal daw id-dixxipli aħna magħluqin fiċ-ċenaklu tagħna. mimlijin biża' u rimors. U dan għaliex fil-mument tal-prova ma kinux fidili lejn Ġesù. Fil-mument tat-tbatija u tal-passjoni ma deher ħadd. daħlu fi kriżi għax rawh maqtul u ma fehmux is-salib. Pietru fil-Ġetsemani meta rah marbut qala' s-sejf imma mbagħad quddiem mara ċaħdu ma nafux qalilha. Għal xhud id-djufija ta' dawn l-appostli qegħda hemmhekk, imniżżla fil-Vanġelu, ma ħbewhiex. U issa qegħdin f'din is-sitwazzjoni mimlijin biża' bħall-ħafna biżgħat li aħna jkollna fil-ħajja. Għaliex ħafna drabi minkejja tant dak li ngħidu u nagħmlu u nuru x'aħna, ninsew illi aħna kreaturi, bnedmin dgħajfa, bnedmin limitati. U f'din is-sitwazzjoni jidħol Ġesù u jgħidlek, Il-paċi miegħek. L-ewwel kliem li qal Ġesù wara l-qawmien, Il-paċi magħkom. Din hija t-tislima Kristjana. Hija l-isbaħ tislima ta' dak illi rxoxta. Din hija l-isbaħ tislima ta' dak illi rxoxta, il-paċi magħkom. L-għaliex minkejja t-tradiment u ċ-ċaħda, Ġesù jagħti aħbar ta' paċi biex jirrkonċilja magħhom. Il-paċi li jagħtik Ġesù, li hija l-aqwa ġid li jista' jtik, il għaliex jagħtik il-paċi tal-qalb u l-ferħ ġewwieni. Għalhekk id-dixxipli kienu ferħanin u emmnu li Ġesù ħafrilhom tassew. U din hi l-maħfra ta' Ġesù lill-appostli qiegħed jagħtiha lilna lkoll. Dan huwa l-ferħ tal-Għid. Aħna maħsula mill-imħabba ta' Ġesù. Inti maħfur minn Ġesù. Tumas ma kienx hemm meta Ġesù dehrilhom. U allura Tumas baqa' fl-istess sitwazzjoni bħad-dixxipli qabel ma ltaqgħu miegħu. U anke int u jien, jekk ma nemmnux li Ġesù qam mill-mewt, inkunu bħad-dixxipli qabel ma ltqajna ma' Ġesù, qabel ma deher lil Tumas. Għaliex Tumas huwa l-bniedem ta' żmienna? Tumas huwa priġunier ta' moħħu. L-apparatu li għandna huwa l-moħħ tagħna. dak li jgħidilna biex nagħmlu nagħmluh. U Ġesù jidher quddiemna. Ġesù jidher quddiemek bis-sinjali tal-passjoni li għadda minnhom distintivi u għal dejjem. Passjoni tiegħu ma kinitx illużjoni, ma kinitx fantasma, ma kienet verità. U meta Tumas jiltaqa' ma' Ġesù, u Ġesù jgħidlu ara l-marki tal-feriti li jien għaddejt minnhom, minn Tumas toħroġ l-aqwa stqarrija li qatt instemgħet, Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Tumas għadda mill-biża' għall-fidi. Tumas ipprofessa d-divinità ta' Ġesù. stqarrija ta' fidi perfetta. U l-ġrajja tal-qawmien hija ġrajja ta' fidi. Li kieku Ġesù ma qamx mill-mewt, id-dinja kienet tkun ċimiterju bla tama. Għalhekk Ħuti llum aħna f'dan il-Ħadd, dan il-jum sabiħ li l-Mulej qiegħed jerġa' jagħtina, aħna msejħin biex ngħixu r-rebħa fuq il-mewt u d-dnub. Kelma t'Alla llum timliena b'kuraġġ u tgħidilna, Iftaħ qalbek għal Ġesù, iftaħ qalbek għalih u jkollok il-paċi u l-ferħ tal-Għid. u li nfaħħar Ġesù Kristu. Nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna, Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, u f'Mulej wieħed Ġesù Kristu, Iben waħdieni ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla daw minn daw, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. Bħal ġisem bis-setgħa tal-Ispirtu s-Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. salvuha. Għalina, b'għada ta' Ponzju Pilatu, mietu difnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn il-mwiet skont il-kotba mqaddsa. Tela' s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. Hu għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaqq mill-ħajjin u l-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollhiex tmiem. u fl-Ispirtu s-Santu l-Mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Iben, li hu meqjum u mweġġa' flimkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem f'fomm il-profeti, u fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, appostolika, nisqar magħmudija waħda għall-maħfra tad-dnubiet u nistenna l-qawma mill-mwiet u l-ħajja taż-żmien li ġej. Amen. Miġburin flimkien bħall-ewwel Insara ta' Ġerusalemm biex nisimgħu t-tagħlim tal-Appostli u nissieħbu fl-Ewkaristija nitolbu lil Alla jqawwi fina l-fidi u jsaħħaħ ix-xirka tal-imħabba bir-rabta tas-sliem. Ieqaf Mulej mal-Knisja tiegħek biex dejjem aktar tidher quddiem id-dinja bħala xirka waħda ta' mħabba fir-rabta tas-sliem. Nitolbuk. Ismagħna nitolbuk Mulej. Wettaq fil-fidi l-bnedmin kollha ta' rieda tajba biex jegħlbu kull fixkil li jiġihom mid-dinja tal-lum li ma temmen b'xejn. Nitolbu. Ismagħna nitolbu, Mulej. Dawwal, Mulej, lill-qaddejja tiegħek ħutna l-mejtin bid-dija tiegħek ħa jsaltnu miegħek għal dejjem fis-sema. nitolbu. Ismagħna nitolbu, Mulej. Sawwa fi qlubna l-imħabba tiegħek bl-Ispirtu s-Santu, biex nitwettqu fil-fidi u t-tama li niksbu l-hena ta' dejjem, nitolbu. Ismagħna nitolbu, Mulej. Mulej Alla li tista' kollox, Int għedtilna li ħenjin huma dawk li ma rawx u emmnu. Wettaqna fil-fidi tagħna ħalli niksbu l-wirt li hemm imħejji għalina fis-Saltna ta' dejjem, Inti li tgħix u ssaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia.

Alleluia, Alleluia, Alleluia. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqagħu lejn minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja Mqaddsa kollha tiegħek.

Sewwa u xieraq, tassew Mulej tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek iżda f'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie ssagrifikat Kristu l-Ħaruf ta' l-Għid tagħna. Bih ulied id-dawl jitwieldu għall-ħajja ta' dejjem. Bih il-bibien tas-saltna tas-sema jinfetħu għall-fidili. Għax il-mewt tiegħu qerdet il-mewt tagħna, u bil-qawmien tiegħu qomna lkoll għal ħajja ġdida. Għalhekk, f'dan il-ferħ tal-Għid imxerred ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bil-hena, u l-qawwiet tas-sema mas-setgħat tal-anġli jiżġulek innu ta' glorja u bla heda jtennulek. Qaddis, qaddis, qaddis, Mulej Alla ta' l-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbierek min ġej f'isem il-Mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tassew int Mulej u jistħoqqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax b'Ibnek Ġesù Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu, inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemsa nżula ssillek offerta safja. Għalhekk, Mulej, ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokondana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-demm ta' Ibnek Ġesù Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaliex hu fil-lejl li fih ingħata għalina l-ħobż, radlek il-ħajr, bierek, qasam, ta lid-dixxipli tiegħu u qal.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

Ġesu' u l-Mulej. Għalhekk Mulej aħna hawn nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni li biha bniet fina u tal-qawmien u t-tlugħ glorjuż tiegħu fis-sema, aħna li qegħdin nistennew u nittamaw id-dieni miġja tiegħu, b'rabtiel ħaj noffrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Agħraf fija l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha trid terġa' tħabbibna miegħek. Agħmel li aħna li se nissaħħu bil-Ġisem u d-Demm ta' Ibnek nimtlew bl-Ispirtu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek. Mal-Verġni Mqaddsa Omm Alla Marija, mal-Appostli u l-martri glorjużi tiegħek, ma' San Ġwann tas-Salib u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Amen Nitolbuk, Mulej, li din il-vittma li terġa' tħabbi minn għamijek tkun ta' sliem u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li jgħinu, il-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Għenna għal ħutna mejtin u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek. Dak qal fil-qaddej tiegħek qalbek mifsud. Fejn nittamaw li huma wkoll għad jaslu biex ilkoll flimkien jitgħaxxqu għal dejjem bis-seb tiegħek, bi Kristu Sidna li bih inti tfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu s-Santu. Kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien nitolbu t-talba li l-Mulej Ġesù għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tixrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Agħtina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna. biex inkunu ħielsa dejjem minn għinuk u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-hena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesù Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesù Kristu li għedt lill-appostli tiegħek, Inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħaris lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, Agħtiha s-sliem u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix u ssaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesù li qam mill-mewt tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Agħtu din il-paċi lil xulxin. Il-paċi magħkom.

L-għeses għall-pusit. Issa flimkien ngħidu t-tqarbina tax-xewqa. Ġesù, jiena nemmen li inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' inħobbok għal dejjem. Qed ningħaqdu mat-talba tal-Papa Franġisku li huwa għamel f'dawn il-mumenti li qegħdin ngħixu fihom. Missier Etern li tista' kollox, irken tagħna f'kull periklu, lejk aħna nduru meta nkunu mħabbtin u mtaqqlin għax inti sserraħna. Fidi nitolbuk biex tħares b'kompassjoni fuq dawk milquta, agħti mistrieħ etern lill-mejtin u farrax lill-imnikkta. Fejjaq il-Malta sejr serraħ fil-qalb il-moribondi, kun ta' saħħa l-ħaddiema tal-kura tas-saħħa u għerf għall-mexxejja tagħna. Agħtina nitolbuk il-kuraġġ li nilħqu lil dawk kollha fil-bżonn bi mħabba sabiex flimkien inkunu nistgħu nagħtu glorja lill-isem qaddis tiegħek. Ammen. Nitolbu. Agħtina, o Alla li tista' kollox, li t-tqarbina li għamilna bis-Sagrament tal-Għid tibqa' dejjem tagħmlilna l-ġid fir-ruħ, bi Kristu Sidna. Amen.